Рәхмәт, чын күңелдән ихластан сезгә рәхмәтемне белдерәм. Безнең бүген уйлап торам, сөйләшү һәм очрашу шактый озакка сузылачак дип уйлыйм. Шуңа күрә сабыр булыгыз. Өстә өстә безнең түбә, аста бәдрә. Шуңа күрә борчылмагыз. Проблема юк бу мәсьәләдә. Инде мин сүземне сөйләгәнче бер мәсьәлә сөйләп китәм. Менә бер министерствода игълан биргәннәр. Тәрҗемәче кирәк министерствога. Ни дип министерство икәнен мин сезгә әйтмим, чөнки әйтсәгез, әйтсәң аннан соң э, кая җөртә башлыйлар, шуңа күрә мин әйтмим, нинди министерство икәнен. Шушы министерствода игълан биргәннәр, тәрҗемәче кирәк. Бер ай үтә, ике ай үтә, өч ай үтә, ярты ел үтә, тәрҗемәче юк, беркем дә килми. Шуннан соң килеп чыга шушы министерствога бер Сукбай басып тора охрана каршында, охрананы көтми, үзегез беләсез Сукбай нәзерәк кенә аны, исенә килеп тора теге шундыйрак. Ну, ярты ел юылмаган, кая ничесең. Трагедия бер караганда, икенче караганда комедия. Шуннан соң инде әйтә министрлар, министр әйтә, керсен дип килгән кешене без кабул итәргә тиешбез ди. Шуннан соң бу тәрҗемәче керә инде, бу Сукбай, һәм басып тора. Моңа министр сорау бирә, испан телен беләсеңме? Юк. Француз телен беләсеңме? Юк. Бу немец телен беләсеңме? Юк. Ну, бер тел дә белмәгәч, безгә бит тәрҗемәче кирәк. Нишләп килдең соң син дип сорагач, я пришел вам сказать, что вы на меня не рассчитывали. Мин моны нәрсәгә сөйләдем? Ой, ебәрде. Мин үземнең бүгенге көндә, менә шушы э, шушы юмор кичәсендә үземнең дусларыма рассчитывать итә. Татарча әйтсәк, исәп тотам. Чөнки иҗатташ дусларым, алар һәрвакыт та без бергә, алар минем янымда, мин дә алар янында. Шуңа күрә бүгенге көндә мин иҗатташ дусларыма рассчитывать итәм үзем дә. Менә мин Галимҗан Гилман, менә монда хәзер Галимҗан Гилман сөйләргә тиеш иде. Ул инде безнең Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, атаклы Албастлар романы авторы. Әмма дә ләкин ул бүген килә алмады, аның эше бар. Ул инде үзенең Шнурлы ботинка кыйссасын сөйләмәкче иде. Аның өчен мин сөйләргә мәҗбүр булдым. Менә кыска гына сөйләп китәм. Шушындый бер история була. Ул миңа сөйләгән иде ул әйберне, кызык кына итеп. Менә яшь вакытта Акчаетида яшәгәндә ул бер кызга гашыйк була. Ну, яшь вакытта кем гашыйк булмый, шулай бит инде. Барыбыз да гашыйк булабыз инде. Андый аны инде онытылган күбесе, барчан гашыйк булганнар. Ә бу Галимҗан хаман онытмый шул гашыйк булганын. Менә бу шушы кызны бүлмәгә алып керә дә инде чәй эчеп утыралар. Һәм монда боларның бер Дусты керә. Ну, Сабир дип әйтик инде ул кешене. Исемен Сабир дип әйтик. Керә дә болар тагын бергә ике җегет һәм бер кыз чәй эчеп торалар. Инде чыгар алдыннан гына э, Галимҗан шнурлы ботинкасын төймәләгән арада бу җегет бу кызны алып чыгып китә. Аны нигә? Һәм лифтка кереп бикләнә. Галимҗан җигереп чыга, бу качканнан утыра дип. Э, төймәгә баса, ә лифт аска төшеп китә. Әлимҗан чаба беренче этажга. Тагын тотып ала лифтны, кемегә басып карый, лифт унынчы этажга менеп китә. Менә шулай итеп Галимҗан бер 5-6 тапкыр поход ясый тегендә өскә һәм аска. Ә шуннан соң Галимҗан әни миңа миннән сорый инде. Ул кешене мин белә дә инде ул журналист. Танылган ул. Мәйтәм, кем соң ул дим, ул Сабир дигән кеше ди. Кем соң ул ди, ниндирәк кеше соң ди. Мәйтәм, Галимҗан, минем мин аны нинди кеше икәнен мин сиңа сөйләп тормыйм. Мин сиңа бер киңәшем бар. Әгәр дә мәйтәм мәхәббәтеңне югалтасың килмәсә, Беркайчан да шнурлы ботинка киемә. Шуңа күрә мин Галимҗанны күргән саен карыйм теге ботинкасына, хәзер шнурлы ботинка кими. Менә шуннан соң аның тормышы да җайланды, иҗаты да алга китте, хәзер беркайчан да ул шнурлы ботинка кими. Менә шундый рәп кыйса. Ә без хаман без инде ни. Вот теге әзрәк кенә размер өчен генә булды инде бу сөйләү. Ә хәзер без кичәбезне дәвам итәбез җыр белән. Татарстанның атказанган артисты

Юмор сатиры сөйләргә кирәктер инде, берәр мәзәк тә сөйлә, диде Хәбир. Разил Валиев Кырымга баргач, Кырымда төрек язучылары белән очрашалар һәм исәнләшә башлыйлар. Берсе килеп, кулын бирә дә Разил Валиевкә, Мәхмүт ачык авыз, ди. Әй, Мәхмүт, ачык күз, ди. Разил Вәлиев кулын суза да, Разил, ачык авыз, ди. Менә шул искә төште. Бутый яздым. Хәзер икенче мәзәк сыман без Газимле Мурат белән дуслар гына түгел, без әле бакчадаш күршедә, күршеләр дә, дача да, безнең йортлар кара каршы гына. Берсендә шулай бакчада казынып йөрим. Газинур чыккан, кәефе юк. Теге бездә теге кап-кара болыт кебек диләр инде, йөзе кап-кара бер болыт кебек килде дә, бөтен эшне Илһам Шакиров бозды, ди. Бөтен эшне Илһам Шакиров бозды. Мин әйтәм, нәрсә булды, нәрсә булды? Юк, бир әле сигарет ди, тартырга ди, мин кәеф юк ди. Бөтен эшне Илһам Шакиров бозды, ди. Шундый әйбәт иде. Нәрсә булды, мин әйтәм, әйт инде, ди. Юк, ди, аны менә ди, Илһам Шакиров булмаса, ди, шулхәтле әйбәт буласы иде. Нәрсә булды соң, дим. Татар радиосын тыңлый торыйм, ди. Шундый итеп ыбыр-чыбыр җырчылар җырлый, ди. Шундый рәхәтләнеп ятам, ди. Мин дә алар кебек җырлыйм бит, дип әйтәм, ди. Гастрольләргә чыгып йөрүче генә миңа, Кукмарада, анда Мари илендә, Бәрәңге районында рәхәтләнеп гөрләп кенә йөрүче кеше бит мин. Башкортстанга да чыгып киткән булыр идем, дип ята торыйм, ди. Татар радиосы Илһам Шакировның җырын биреп җибәрде, ди, Кара урманны, ди. Бөтен өем коелып төште, ди. Бер җырчылыгым калмады, ди. Менә шуңа нишләп Файтине татар радиосы шундый әйбәт кенә концерт барадыр инде. Шуның шикелле мәзәк хәзер үземнең мине пародияне укыйм. Марсил Галиевнең безнең халык язучысының шундый бер шигыре бар, ул псиярата Аның бер хыялы белгә чагында аның аның бер шигыре бар, мин аңа да пародия язган идем, ул да булса көтүче булам дип хыялланган идем ди, көтүче ул иркен ярата ди, ул теге болынга чыгып китәсең, анда аланлыкларда көтү көтеп йөрисең, уйланырга мөмкинлек, табигать белән хозурланырга ди, бөтен хыялым көтүче буласы килү иде ди. Ә инде икенчесе менә шул песи ярату һәм ул аның шигырьләренә дә керә аның бу хыяллары. Менә шул хыялларның берсе Мин песине уятмаска теләп, шуып чыгам юрган астыннан. Төне буе Нургай синны укып, уянылган соңлап барсыннан, ди Марсель Галиев. Ни укырга икән тагын диеп уйлап йөргән идек, көн буе песи белән икәү сөт эчтек тә, шигырь укып яттык төн буе. Актардык без калын журналларны, калдырмадык әти гәҗитен, китапларын йотып кына тордык Нургай син һәм Зәет Мәҗитнең. Сәгать саен туктап сөт эчәбез. Күзләр ала бераз хәл җыеп. Укый-укый теткәләнеп бетте. Нәни китап, Марсель Галиев. Төне буе укып чыктык шулай һәм йокладык соңлап барсыннан. Иртән, мине уятмаска теләп, песи чыга юрган астыннан. Шулай элек язылган пародия. Таң белән укыйм да. Безнең бер шагыйрь бар иде, Абзал Нигъматуллин дигән Мамадыш чакларыннан. Иртә мәрхүм булды, бик талантлы, бик кызыклы шагыйрь иде, балалар өчен менә дигән шигырьләр яза иде. Шуның бер шундыйрак бер өлкәннәр өчен дә шундыйрак шигыре бар. Америкада эшсезлек Минем әбидә тешсезлек, икесе дә бик зур җитешсезлек дигәнне шундый бер чуллыгы бар иде. Тешсез сөенеч дигән пародия язган идем шундый. Хәзер Татарстанда да эшсезлек. Минем әбидә һаман да тешсезлек, Америка өчен бу зур җитешсезлек. Рәсәйдә мәнсезлек, ә миндә мәйсезлек, икесе дә бик зур җитешсезлек.

Мин ул вакытта Вишневский урамында тора дим. Менә шушы вакытта минем янга бер дус иҗатташым, ну, аны шагыйрь дип әйтик инде, классик шагыйрь ияләште. Бу миңа килде дә, менә ди, бөтен дуслар да мине ташладылар ди, бер син генә калдың ди. Ди, әйдә без синең белән дус булыйк әле, әдәбият турында сөйләшик әле ди, фәлән ди, тилән ди. Ну, бер ярар бит, кил, без яшәп бит, адресны беләсең. Менә килеп төште ул төнге 11-дә. Такси белән чыкты. Аягында теге нидер тапочка кигән, әле хатынының тапочкасы, әле үзенеке инде аңлап булмый. Ялан аяк. Монда футболкадан гына ә урамда 30 градус салкын. Искиткеч. Ну, таксига үзем түләдем инде, чөнки авыр булса да, кая барасың, дус килгән бит инде. Шуннан без моның белән әкрен генә кереп инде, чәйләр куеп, матур гына сөйләшеп утырабыз. Инде, инде бит инде төнге унбердә соң сәгать бер җитә, аннан соң өч җитә, дүрт җитә, караңгы төште, йокы килә, йоклатмый бу. Әнә шул теге нинди тәмәке тарта инде без конца теге, һаман әдәбият турында сөйли. Тәмәкене болай ташлый нигә ковёрга, әнә теге Маргунов кебек болай гына итеп җибәрә теге нин. Карадыгыз бит инде. Теге тевис, ну тевис пиими иде. Шулай гына сүндерә теге сигарет. Мин йөгереп киләм инде. Ул вакытта ул кадәр ничектер

Шунда безнең әзрәккән тавыш китте. Шуннан соң безнең кемдер чакырган участковый, төнлә төнге өчтә участковый килеп керде. Әзербайжан. Бу инде безнең әдәбиятны бөтенләй белми, рәсми әйткәндә. Шуннан сорый инде бу Ркаэль не басып тора дигәндә шагыйрь безнең аңардан сорыйлар инде не фамилияң дип сорый инде. Чөнки бит безнең

Шигырьләрең силәт диеп, татарча га өйрәт диеп, чакыра мәктәп, бакча, барам, силәтәм, өйрәтәм, тик түләмиләр акча. Хөрмәт белән баш ияләр, алкышлап чәчәк бирәләр, әллә инде мине чынлап күбәләк дип беләләр? Йөзләрем инде какча. Әгәр дә үлсәм ачка, Куркам, ятим калыр диеп, мин барыр мәктәп, бакча. Чакырсалар барам тагын, бирсәләр дә чәчәк, гөл. Ачтан үләргә ризамын, тик яшәсен туган тел. Диңгез яраткач. Җылы диңгезләргә барды, уллары һәрбер җәйдә. Мөмкинлек бар ич диделәр. Шуныкы бетсен, әйдә. Бала-чага артта калды. Нигә ди, аңлый алмыйм. Диңгезгә быел бармыйм. Мин ансыз яши алмыйм. Әти-әни төньякламый озаклап баш ваттылар. Диңгезгә кабат җибәрү җаен тәки таптылар. Шулайдыр шул диделәр. Бер карарга килделәр. Аңлыйбыз улым хәлеңне. Бармавың жәл инде, ләкин тиздән барырсың. Сине диңгезең көтә. Уллары хәзер диңгездә флотта хезмәт итә. Сагынып хатлары килә, кайтыр чагы да җитә. Китте диңгез яраткач. Ни дияр тагын кайткач? Ярты эш. Лаеклы ялда син диеп, яртыга калдыргачтын, бик тә сөендем башта. Тимер торак булган икән ул минем юләр башка. Ярты ставкалы эшне аңлый алмыйм һич кенә. Иртән эшкә китәмен дә, кайтып керәм кич менә. Ничек инде эшләп булсын, яртыда-пырты килеш. Үлгәннән соң да эчкенлек кала, диләр ич ул эш. Каләм тотканнарның эше төн беренә дә җитә. Халык үз язучысыннан Һәрчак дөрес сүз көтә. Шуңа күрә кичерегез, белмим, яртылаш эшли. Аннары исемдә бар ич, аны таплау килешми. Ярты эшне аңламыйм, көннәр төнгә ялгана, юк сүземдә хәйлә дә, юк сүземдә ялган да. Хәер, аңладым мин аны.
Хезмәт хакын алганда. Йолдызны эстафетасын ала Гүзәл Әдхәм.
Зариф хатыны Саниянең куркак куян дигән даны авылга гына түгел, бөтен районга таралган. Егет белән кыз чагындагы сәер гадәтләр аркасында аңа әллә никадәр күңелле мизгелләр кичерергә туры килде. Берәр каз каңгылдап куйса, йә нинди дә булса чыбык-чабык шартлый икән, Саниябез куркуыннан Зарифның кочагына ук кереп утыра иде. Иләнешеп яши башлагач, базга бәрәңгегә дип төшкән яшь киленне кулларына күтәреп алып менде Зариф. Әллә бака күргән инде шунда, әллә тычканмы? Белмим. Шуннан соң кышкырт корарга дип кетәклеккә керү, сыер саварга дип, мал карарга дип абзарга чыгу кебек эшләрнең бөтенесен дә бергә-бергә эшли башладылар. Әмма дә ләкин тормышның бер үзенчәлекле ягына Зариф һаман да ияләшеп җитә алмады. Саниясе менә үлепләр мунча ярата. Йә, менә шуннан нәрсә диярсез? Бөтен хикмәт тә шунда, әгәр дә дөньяда мунчаны, җене сөймәгән ике кеше бар дип әйтсәләр, аның берсе менә шушы Зарифтыр. Һе, ике колынга ике пинник тотып сигез мәртәбә чабынмагач, морча тер буламыни ул? дип кенә җибәрә теге куркак куян. Һәм менә шуңа күрә Зарифа аны һәрвакытта да мунча алдында саклап утырырга мәҗбүр була. Утыра-утыра, Уф, Сания! Соң сигез тапкыр булды бит инде! Юк әле, Зарифкаем, юк, юк, юк, юк. Сигез түгел, алты ярым гына булды әле. Һәм тагын бер чүмеч суны ялт итеп мунча ташына җибәрә. Теге кайнар дулкын мунчага гына сыеша алмыйча, ишекләрне киереп ачып, өй алдына да һөҗүм итә һәм сакта торган Зарифны куырып ала. Сабырлыкның да бер ахыры була. Эфсү, бетте, Кансида Канус больше болай иттереп утырыр хәлем юк! Зариф, бәгърем, мин бит әле юынмаган да! Зариф, диванга кырын ятып, телевизорны әле бер, әле икенче каналга күчереп яткан иде, йоклап киткән. Бервакыт уянып китсә, сәгать төнге унике. Сания, Юк! Шуннан соң Зарифның кытты чыкты. Җигерде мунчага, ә анда тынлык, шылт иткән тавыш та юк. Әллә үлгән үги инде? Кинәт ишекнең теге ягында Саниянең кеткелдәгәне ишетелде. Әй инде, йә инде кытыклыйсың бит. Зарифны ток тотты. Уф, үләм инде, үләм, сын кытыклыйсың дип әйтеп торам бит инде. Кем белән микән ул? Бер үткер бит син дә, сытан хәзер! Саниянең назлы тавышына теге яктагы берәү мөгрәүп җавап бирде. Әхәт, уң як күрше, ул кабәхәт! Ой-йй, мунчаны яратасыз, дип ыржаеп торган иде кәрләтәре. Фикерләү сәләтен югалткан баш мие мунча ташыдай чаж да чыж килде. Ишекнең теге ягына тагын җан керде. Аркамны тагын бер кат кына ышка әле, ә? Синең мускулларыңның көчен тоясым килә! Күршесе Кәрлә Әхәтнең тавык күкәе кадәр мускулларын исенә төшереп, Зариф аптырап калды. Юк, Кәрлә булмаска тиеш бу. Тик кем икән? Ә теге яктагы, билгесез, шунда тамак кырып куйды. Әһем-м-м-м-м! Ак күз Шамил, тәгаен шул заразы, хатынша сыман, кыһым-кыһым килеп, шуннан башка тагы кем йөрсен ди инде, имеш, анда аллергия. Ә ул, дуңгыз, аның саниясен чамалап йөргән икән. Менә хәзер күрсәтәм мин сезнең икегезгә дә аллергияне! Бәгырькәем, әй, шул чүмечне генә алып бирче! диде теге якта Сания. Зарифның күзеннән ике бөртек яшь атылып чыкты. Их! дип ыңгырашты бәхетсез ир, мунча ишеген тибеп ачты да, ләүкәгә сеңеп, почмакка сыенган Саниясе дер-дер калтырый иде, үзе күзләрен чытырдатып йомган, үзе һаман сөйләнә, Ий, бәгырькәем, чүмеч белән бер генә чүмеч суны өстемә җибәр әле, ий, Зариф буш мунчага карады да, рәхәтләнеп кычкырып көлде. Куркак куянының кечкенәдән үк драм-түгәрәккә йөрүен һәм театр җене кагылган бер хыялы икәнен онытып җибәрүен күр инде. Саниясе аның саен сөйләнүен беләм. А-а-а! Курыккач, нишлим соң инде? Мунчада ялгызымны гына белсәләр, берәрсе килеп керсә? Зариф хатынын кысып-кысып кочаклады. Әйдә, күтәреп кенә алып кайтам үземне, куркак куян! И-и-и, рәхәтләнеп сигез тапкыр да чабынмагач, мунча керү була димени ул? Бәхетле ир сызгырына-сызгырына мунча алдында җанашын көтә. Әләүкәдә исә каен пинеге патшалык

Менә шулай итегез. Әйе. Мин үземнең чарасын белми дә калдым. Көлке көне буласы булгач, мин әйтәм, ярар, тор шулай. Бер тапкыр шулай нидә Ленин дворецында, тегендә Сазгортта, әйе, утыра Равил абыйның музыкасын җибәрделәр. Инде аның плюс ясалган, тавышы язылган, ителге язылган. Ә узы инде бер дә ашыкмыйча гына кереп киткән булган мужескойга. Әйе, ике куплет китте. Ике куплет бара. Әйе. Мин тегене табып, әле таптым бит кая икәнен белмим мин, таптым. Мин әйтәм, бер нәрсә дә булмаган кебек чык шунда, чык, җырлап чык, синең өчен язылган, җырлап килеп чыга, шулай уйланылган ди. Шулай уйланылган ди. Ә мин тегендә утырам ди, тегендә. Шуларны сөйләп. Барыбер менә шулай итеп җаен табабыз инде аны, хөрмәтле дуслар. Ул кайвакытта менә шулай була, Илһам абыйның 70 еллыгында мине сорадылар инде, филармониядә эшләгән чак, шунда аның концертын алып барырга куштылар. Ул бик кызык булып инде бу юморист белән концерт ничек килеп чыгар икән дип. Шулай аптырап кына барды инде. Шулай шомарып киттек, концертлар бара, әйбәт, шуй да бер сүз дә әйтми инде. Шулай да соңга таба мин дә хулиган итә итә башладым инде. Ике микрофон, радиомикрофон. Җырлый бит инде, гел озак итеп суза бит инде. Кайчан бетәр ул, әйеме? Әйе, мин инде беткәнче сәхнә артында көтеп торам. И кайчандыр бетәр бит инде ул, әйбер. И шуның бетәр чагында гына шулай дип җырлый бу. Бу әйтеп, аны әйтеп, каушап инде шул сәхнә итеп таптанып куя. Нәрсә булды бу дип. Мин әйтәм, фонограммага җырлый, фонограммага, дип сөйләнде. Әй, син икән әле бу. Кыланчык дигән булды миңа шулай. Ә инде соңыннан әйтә, иртәгә дә шулай әйтерсең әле, яме, ди. Ул шундый ярата торган инде шундый мәсьәләләрне. Шулай бергә эшләгән вакыт аны инде сәнгать җитәкчесе итеп куйдылар филармониядә. Шулай кабинетта утыра, җырчы кеше кабинетта әллә ниләр эшләгән булып утыра инде ул анда. Эшли торгандырмы инде ул, нәрсә, килештереп утыра инде, килештереп. Көн саен килә эшкә, Көн саен китә, биштә. Шулай итеп җыр юллый бит. Мин әйтәм, Кайвакытта дүшәмбе көнне синең кәеф булмый. Нәрсәгә син летучка килеп утырасың? Синең кебек зур кеше, мин әйтәм, үз чамасы белән, үз җае белән йөрсен, дим мин төнге. Юк инде, алай ярамый, ди. Ә шулай да бер көнне шылтырата. Нәрсә дидең әле теге вакытта, ди. Менә, мин әйтәм, килмә, мин синең өчен җырлармын хәзер коридорда, директор бүлмәсе кырыеннан. Үтеп китәрмен әйтәм. Шулай чыгам да, берәүдә булмаган вакытта, урман ничек шаулар! Дим дә керәм дә кичәм, үземне бүлмәгә кереп китеп качам. И бераздан соң карыйм, инде чыкмады микән директор дип. Юк, чыкмаган, яме. Юк, чыкмаган, тагын шул ук. Әле башта шул әйтмәсәң, аның кебек җөрүне эшләмәсәң, килеп чыкмас кебек. Бакчалардан былбыл кача, дип гәндә кереп китәм. Кереп китәм. Бераздан соң, бер ярты сәгатьтән соң керә Әсхәт Зөфәрович, директор. Илхам абый, монда мо? Җырлап йөри җөрүен монда булды бит, ә монда и җырлап йөри бит, ә тавышы шулай ишетелә. Шулай итеп мин аны бик күп ниләрдән, дүшәмбеләрдән коткардым мин аны. Э, ләкин мин китәргә вакыт җиткәч, мәҗбүр булгач, мине подвал, әни мине выручать итмәде. Мин, чөнки мин булып җырлый алмыйм. Шундый да, шундый да хәлләр. Аннан соң Гали Рафаэль Ильясов белән йөрибез. Ижауда бер вакыт шундый искә төште. Җырлый да җырлый, ну шәп җырлый бит инде. Суза бит, гавой чәеме, теге инде халк кеше шәп инде, суза инде, күпме кирәк шул хәтле суза. Ул уйларны ул мин сиңа әйтәм, әйбәт. Ул яшьлегемә кире кайтыр идем дигән Көйләрне, шуларның барысын да җырлый. Озын-озын көйләрне әйе бит, җырлый. Шул хәтле шәп җырлый инде. Әйе, чыга да. Бер ярты сәгатьтән артык үтте. Без бит инде, алып баручылар, Рафаэль Ильясов дибез, кереп китмәс микән дип. Юк, Алмаз тагын берне җырлыйммы ди. Инде, ну, ничек инде җырламады дип әйтәсең, шундый җыр чыга, әйе. Тагын җырлый бер ике-өч дүртне. Бер сәгать җырлады һаман. Алмаз, тагын берне җырлыйммы? ди. Җырлый. Кул чаба бит, халык та шулай, менә сезнең кебек имин. Тора да кул чаба, тора да кул чаба. Йә, менә шушылай. Әйе. Шулай торып, мен, тагын берне җырлыйммы дигән, мин әйтәм, өй атың булмаса җырла, дидем теге. Ул аңа вакытта бик каушады, әлбәттә. Тирләп чыкты, зәңгәр су төсләргә керде, кызарып бетте шулай иттереп. Ләкин бер сүз дә әйтмәде. Аннан соң әйтә. Менә ди, син булмаган чакларда да хәзер шушыны сөйлим дә, ди, син минем ничек сөйләгәнеңне шулай дип әйтәм дә, ди, сез кул чабасыз да, мин җырлыйм да җырлыйм, дип, шулай итеп үзенең репертуарына алып шулай сөйләп йөри башлады. Яме әйбәт бит репертуар өчен. Әйбәт, әйе. Хәзер тагын нәрсә? Кемнәр турында? Мин, минем эшләмәгән кеше калмаган инде ул филармониядә, Әлфия апа белән дә йөрергә туры килде. Ә, Гадәттә мондый ана. Аның янына инде концерт башланыр алдыннан ашыга-ашыга Әлфия апаларын күрергә, ниндидер туган-тумачалар, әллә инде танышлары, әллә кемнәр чыга аның янына инде. Әлфия апа, Әлфия апа, ни хәлләр, саумы, сәламәтме? дигәләр. Бер өер, бер өер, әйе, балаларына хәтле шунда. Ничек, хәлләрең ничек, әйбәт? Әйбәт, җаный, әйбәт, әйбәт, әйбәт, әйбәт, әйбәт. Ни, Әлфия апа инде үзенең, үзенең кулына ала инде бу, нене, Хәлне. Урыннарыгыз бармы? ди тегеләргә. Бар, бар, Әлфия апа, борчылмагыз. Бар, бар, урыннарыбыз бар. Борчылма. Ни, барыгыз алабыгыз, хәзер башлыйбыз, утырыгыз барыгыз. Барыгыз, утыр, бар. Барыгыз, бар. Атларны этеп тә җибәрәгез, барыгыз, бар, бар. Әһә, этеп тә җибәрә. Аннан соң аның бэк-вокалда җырлый торган Сания бар бит инде. Сания, кил әле, кил әле. Кемнәр булды икән, бар әле озата барып белеп кил әле, ди. Менә шул Әлфия апага бер нинди генә менә аның анекдотлар сөйлә, кызыклар сөйлә аның турында. Менә шул хәтле, шул хәтле кеше ул менә, бер нинди дә генә аңа начар хәлләр йокмый аңа. Ул менә шундый ничек бар, ничек шулай итеп бүлешә, Аның турында халык белә. Матур кеше итеп менә күз алдына килеп торса, шулкадәр матур образ. Андый җырчылар хәзер, әлбәттә, күренмиләр инде. Юк инде алар, и бөек җырчылар. Менә шушындыйлар. Менә бер табышмак әйтим әле, шигъри юллар белән әйтәм. 35 ел җырлыйсың инде, бу кем? Бу кем, әйме? 35 ел җырлыйсың инде, 35 ел байлык җыйдың, минем, минем җырны җырлап,

Вот. Тагын берне сөйлим, монсын әле генә яздым. Кем икән бу, яме? Эшләп арыгач бер киңәшче китте диңгез буена. Монда дөнья бетеп бара, ә ул суда коена.

Сүз бирде шагыйрь Фәнил Гыйләҗев.
Кем турында сөйлим, кайсысының гайбәтен сатыйм, шигъри формада. Ир-атларга гына багышлап инде, әлбәттә. Хатын-кызны мыскыллау нирәк бит инде, кыенрак. Кемне сөйлим? Алмаз Хамзин. Алмаз Хамзин, әйдәгез. Сәхнә тота ул берүзе, хәлдән таеп, мәш килеп. Сүз сөйләргә ашыкмый тор, син бит әле яшь, диеп, сине читкә этәрә дә, авыз читен чалшайтып, тыны кабып, кабаланып, төкерекләрен тартып, сәхнәгә чыгып, сәгатьләп ул җырлый, сөйли, көлә. Мондый талант бар чагында башкалар кирәкмигә. Гармунчы да, язучы да, шагыйрь дә ул, җырчы да, ул белгән бар һөнәрләрнең чыгып булмый очына. Ничек бу тиклем талантны сыйдырган аның башы, шуңа микән шомарган ул, әйтерсең йөзек кашы. Ул алмаз гына түгелдер, сәхнәдә ул бриллиант та, әйткән һәр Хәмзәле сүзе юмор хисен уята. Юлга чыксаң, ул шофер да, ул юлдаш та, иптәш тә, көязар да, журналист та, иң танылган пеләш тә. Менә бусын үзегез белеп карагыз әле, подсказка бирәмен белә алмасагыз. Туганнарым диеп сөрән сала, баса да ул сәхнә түренә, Җырлыйм диеп, мөгрәп җибәрсәме, хәтта кеше теле күренә. Туфан Миңнуллинның фестивален үткәрә ул зурлап, йортында. Азан әйтәме ул, җыр сузамы, ник акыра, колак ертыла. Язуының, язучының эше язу, ди ул. Нәрсә язу, ансын кем белсен? Олпат шәкерт Коран сала әнә, бөер ташың диеп селкенсен. Кем бу? Салихов.
Нәкъ үзе. Тагын, тагын кем турында сөйлим? Җитәкчебез, әһә, әйе, җитәкчебез. Минем минем җитәкче Рөстәм Валиуллин. Ул Ул гипнозчы малай сыйфатында аваз салган иде әүвәлдән, тәмам гипнозланды Шул чактан ук әдәбият сөйгән бар һәр бәндә Казан утларына баш булыр дип кем уйлаган иде? Баш булды! Бик тәүфыйклы һәм әйдәүчән егет! Йөзектәге асыл каш булды. Сайлауларда хәтта президентның ышанычлысына әйләнде, депутатның ярдәмчесе булып, аяк-кулы эшкә бәйләнде, иялигә галый галим булып китте. Идел кыерсыткач вөҗданын шундый чаклар булды, Казаннан ук тотып торды Чаллы мәйданын. Вазыйфаи хәлдә бу елларда кайда гына кунак булмады. Бу безнең Сәхвиләй! диеп, хәтта башкортлар да күрдек туганы. Динчеләр дә аны үз иттеләр. Грант тотып алгач, васыять бик бер кыек сүз әйтер, бер кыек сүз әйтү җайсыз хәтта. Аңар без бәйле безнең хасият. Динирәк, динирәк ни белән башлыйм әле тагын берсен. Белерсез бәлки, шулай ук. Бисмилла дип башлап китәр сүзен, әгүзебиллах дип сүгенер. Аракыны табыннарга кермәс, чалбар киеп кенә су керер, Америкада булган дустын, Америкаларда булган дустын искә алып юмор сөйләр ул, Тукай белән чәй эчтек дип әйтер, гармун тартып җырлар киләр ул, күзен йома-йома, бик хисләнеп, үзе язган көйгә җыр сузар, Намазыма соңга калам диеп, хафаланып кайчак бер тузар, Очрашулар узгач, автографлар өләшер ул шигъри юл белән, Тәһарәтен берүк бозмыйм диеп, кыз кыркынга тимәс кул белән, Тәһарәтен шигырь бозмас аның, Бирелер ул шунда хыялга, Уйларыннан тәүбә итә-итә, Бас араннан кабат кыямга. Бер дә Батулла түгел. Батуллага да бар, но бу Батулла түгел. Беләсезме, юкмы? Әйтсәгез. Әйтсәгез. Рифат Сәләх. Батулла дедегез, менә Батуллага да укыйм да, шуның белән җитеп торыр. Минем күп алар. Хәтта Коръән Кәримне дә үзенчә тәфсир кыла. Үгез күтәненә чаклы пешереп табын кора. Башына ул бүрек кия, каракүл тиресеннән, бүрек кисә дә, үзе ул ак бүре нәселеннән. Ул аксакал инде күптән, сакалы шәп агарган, йөрәге сау, сәгать сыман эшләп тора, янарган. Ул карт бүре, әдәбият кырында күпне күргән, узар-китәре кулында, һәрвакыт үзе белән. Китапханәчеләре һәр урыс сүзен пешереп, татарчага әйләндереп, ачыш ясый өшкереп. Ат ашамый, бары елкы ите генә ашый ул. Тән кабат пычак сорый, дип, җиезләрен кашый ул. Ул Манчестер Юнайтедның уйнаганын ярата, шул команда уенына соклана вә җан ата. Кан басымын көйли аның командалы уеннар, ян сугарда кодасы бар, кодасының сые бар.

Бөтенесен дә укып бетереп булмас. Ә, менә болай. Кумпык дигәннәре нинди сүздер? Гадилеккә үзе гади ул. Әллә ничек, әллә ничек кибарәнә атлы басып атлап килә. Марсел Вали ул. Үзе Үзе яңа укыганын синнән сорагандай итеп ала да, Нәдәннәрем! ди ул, бармакларын ыспай гына чөеп һавага. Белмисез бит сез шуны да, дигәч, йөзләренә мәгърур тантана чалымнары чәчрәп чыга аның. Үз акылына сөенеп шатлана, шагыйрәнә итеп сурәтли ул һәрбер әдәбият әһелен. Үзе генә белгән төсләр белән буяп куя белә һәрберен. Берәүне дә Яманламый үзе, каһкаһәле, матур көлә ул, сине наданлыкта гаепли дә, хакны үзе генә белә ул. Чандыр санын арысландай итеп күрсәтүче йомран шикелле, масаюлы, гали кыяфәтен хет бер генә аның күр инде, кибарәнә басып, ыспай гына, кәс-кәс! Атлап каһвә эчәргә әдәбият кафесына килә Марсель Гали һәрбер иртәдә. Рәхмәт. Икенче булып килгәчтән Ркаил Зәйдулла турындагысын сөйләрмен инде, аныкы да бар.
Калганын икенче елга дәвам итәсен, әле халык икенче елга да киләчәк. Менә шулай гастрольләрдә йөрибез без. Минем дустым бар,

Шунда бер малай карап торды да, Бу вакытта мин ака белән йөрим инде, теге ака белән барабыз. Машина шундый минем. Шунда бер малай карап торды да, Алар кәгазьдән акча ясасалар, ака белән йөрмәсләр иде. Әйе, шуңа күрә сәхнәдә Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, язучы, драматург, Альберт Гаделшин.
Сынны таяп, әйтәбез, хәзер киресенчә элек балага иде, хәзер киресенчә. Бер, ике, өч киемнәр шешелегез, дип әйткән идек.

Менә баш бармак белән кысасыз, мин ураган вакытта кулыгызны яп дигәч ябасыз, ач дигәч ачасыз, ярыймы? Хәзер бер генә минутта. Ябыгыз кулыгызны, ачыгыз. Ябыгыз, ачыгыз кулыгызны, ябыгыз. Яхшылап тыгыз хәзер. Менә шушы тылсымлыкта яшәп аласыз. Алай шуннан гына әйе.

Казахстанның унтугыз шәһәрендә космодром, ә теге Байконурда да чыгыш ясадык. Һәм Үзбәкстанда Самарканд белән Ташкентта. Заллар тулы. Ну, Казах, Үзбәкстанда инде Казахстаннан нәрсә тула башлады. Ә теге безнең ниләр белән, ватандашлар белән. Казахстанда булган бер ни э, Назарбаевның э, киңәшчесе бар инде. Бик шундый чибәргенә кеше, буесыны шундый бар. Безнең Рафаэль Хәкимов шикелле менә сыман тарих ниләр буенча киңәш бирүчесе инде. Ул безнең бер кызыбызга гашыйк булды да, безнең белән бер икешәргә ияреп йөри башлады. Ну, бөтен җирдә инде безгә әйтмешектер, ул да килгәч, тагы да банкетларны олырак иттереп куялар, әзерлиләр. Без ашады арада Казахстанда ит, ит, ит, ит, ит. Биш бармак, алты бармак, җиде бармак, сигез бармак. Бунан нәрсәгә юк. Ашап ишәбез, безнең аш ач дигән вакытта аш юк. Ну, ит күп. Аннан соң бутырды да бу абзый мактана инде. Менә казаклар да ярты сәгать бер сүзне кабатламыйча тос итәләр инде. Ахансы инде без бик шанып бетмәдек. Аннан соң торды да казаклар ди, дөньяда икенче урында торалар. ит ашау буенча ди. Икенче урында. Без инде ә беренче урында кемнәр? Беренче урында бүреләр ди. Теге аларны уздырып булмый. Менә бу мәзәкнең беренчесе, аннан соң инде теге Үзбәкстанга килдек, Үзбәкстанда бик алдакчы халык яши. Бик алдакчылар. Күзгә карап алдыйлар. Үзләрен кунакчыл шикелле атна алдыйлар. Без инде монда Казанда аларны каршы алдык ик, Нәүрүзгә килгәч, танышкан ик инде. Безне каршы алдылар ике көн, халык шыгырым тулы. Билетлар юк, дүрт ел булган булса, дүрт көндә шыгырым туладыр ик. Хәмзә театрында чыгыш ясадык. Тәрәзәчылар гранатный звонасы шулай шундый без андый күреш. Гранатный ничек үскән дә күргән юк ик. Сузасың да үрелеп, гранат кына аласың шулай тәрәзәдән. Үзбәкстанда килдек, салар куна бит, ха, акча, акча бүлеш. Мин бит директор, минем зам, нилә Урта Азиядә яшәгән. Без буларга бер кәгазь җибәрдек, эстрадлар инде. Менә бу кәгазь формальный. Ул бер нәрсәгә не обязывает, но безгә кирәк, монда сезгә акчаны обналичить биреш. Килдек тә болар әйтәләр, менә безнең шулай, безнең шулай, безнең шулай, безнең шулай. Безнең акчаны әйтәләр, без сезгә акчагызны бирәлмибез. Без әйтмичек. Менә без сезгә кунакка барабыз, шунда акчагызны алырсыз безнең хисапка. Мәгәр алай булмый. Ничек инде без монда шунда гәлеп килдек тә, безнең белән сөйләш шулай, юк, юк, менә сез кәгазь җибәрдегез, без нитәмибез, тотынды шулай. Миңа бер телефон номеры биреп җибәрделәр моннан, Таифтан. Бит границада кыенлыклар булса үзбәкләр белән дип инде, белгәннәр күрәсең. Менә шул номер белән приемныйга шалтыратыгыз, яңа президентның приемные бу. Мин шул мине чыгардылар бит, менә мин хәзер шалтыратам шул номер белән. Болар сикереп тордылар, кая шалтыратасың? Алайса мин әйтәм, менә 206-лы, мин кайтып китәм самолет белән. Мин, мин баш рульдә уйныйм, директор, Акчагызны әйтим, мин кайтып үзебезнең президентка әйтәм. Сез мәдә үзегезнең президентка хат язырбыз. Болар куркып төштеләр, болай да уттыр. Татарча инде. Урысча сөйләшәбез инде. Майдан, куда пойдешь? Ты что? Ты кто такой? Это народный артист. Нет, я знаю, что ты народный артист. Ты как пойдешь?

Ты его не слушай. Он совсем русский язык не знает. Я хорошо знаю. Ты мне скажи, хлеб зачем деп әйтте ди. Икенче анекдот инде. Совет вакытында күп язучылар, баш редакторлар Правда, известия Советской России, труд, гудок, футбол, хоккей даже, еженедельный. 50 лет кеше килгәннәр 75 елдамы, 74 тәме Ташкентка. Боларга инде күрсәткәннәр, журналист они все-таки какая-то третья власть, пятая власть, четвертая власть, дүртенче власть, ә бит. Ну, сыйлаганнар кич инде министр культуры, мәдәният министрында боларның ашау өчен банкет килгәннәр дә министр культуры сый икән. Как дела, товарищи, писатели? Говорит, хорошо, Акрамака. Нет, так не говорит.

Почему так говорят? Вот товарищи, я здесь сам их не понимаю. Может быть, у них культур-мультур не хватает. Менә шундай беләр бар. Мин хәзер монда белдем. Вакытыгызны алмыйм. Разил абый да монда белән уйлаган иде. Теге килгәндә ул монда иде. Мин э, теге шикелдереп җый башлагачтын, Ә инде аннан соң шигырьләргә күчтем инде, шигырьләр сөйли башладым. Маймылдан кешегә әйләнде дип әйтеп булмый, ул процесс озак булган дигән язган бер мин. Кинәт кенә андый. Но минем ул программа әйтелгәй шундый иде, шигырьләр белән ике сәгатьлек программа. Сез әле мине белмисез. Минем шигырь сөйли икәнне белмисез дигән. Мин аны икесенә күрсәттем. Миллиардерлар утыра инде монда. Ничек түзеп утыралар микән икән болар? Ничек түзеп утыралар? Ике сәгать тәнәфессез шигырь тыңлап. Болар бит Forbes журналында. Шуннан соң мин әйтәм, икенче юлы берәр мәзәк сөйлим. Шигырь турында. Таптым эзләп бер мәзәк. Икенче юлы шуны сөйләдем. Бер абзый февраль аенда Казаннан Чаллыга китә. Буран, төнгә каршы, моны гаишнилар чыгармыйлар, юл алама диләр, игезә кайтып ятыгыз, иртән чыгарсыз. Бу төнге бердә өенә кайтып китә, хатыны белми, моны кайтасын, Чаллыга киткән дип уйлый. Кайтып керә, фатир ишеген ача, йоки бүлмәсенә ут яна, тавыш килә. Барып караса, хатыны Чиялгән урын өстендә шәп-шәрә, кулында Габдулла Тукай китабы, кычкырып-кычкырып шигырь укый. Ир-атның шок, гомердә күргән җу хатыны шигырь укыган. Килә, Сания, нишләвең бу? Унбердәсе тавышанырга ярамый, теңде бер бит. Аннан башы ватай дип түмәлә китап укыйсың, син бит әлифбадан башка бүтән китапта тотканың юк. Нишләдең, саташтыңмы әллә?

Мин үзем генә беләм. Кеше көлгәндә елыйм мин, кеше еласа көләм. Сез әле мине белмисез. Белми хәтта таш казан. Бик күпләргә күп нәрсәне белми яшәргә язган. Сез әле мине белмисез. Ә мин сезләрне беләм. Бу сәхнә минем язмышым.

Син кемнән кулак тагы рәис түгел иген. Моны сөйләгән була. Мин тә монда Радиф Сәрди, Газинур Мурат мәтәм. Менә ди Газинур Мурат дип башта ди җырлый яшап ди. Монда күп түгел инде. Аннан соң ди җыл яшап ди. Мәтәм ярар. Хәзер безнең инде кичәләр бетте, монда Тукай һәйкәленә салдык инде без, диләр, чәчәкләр. Монда нигә? Музейда булдык, кыр- Кырнайда бара бит инде бу. Ну, инде ресторанда инде без ниттек, әзрәк утырдык, нормально. Шунда бик матур итеп безнең Газинур Морат җырлады. Тагын икәү шалтырата. Ничек анда хәлләр дип әйтәм, җырлады, әйбәт мәйтәм, синеңчә бара. Менә бу хәл, мәйтәм, ну, җылавын пока әле күрмәдем, мәйтәм, кайчан җылар, белмим, мәйтәм. Шуннан соң Бәлкем җыламас та, ашыкмады. Шуннан инде без бардык Чилегә. Чиледә өч бала чыгып, бик каты шундый шигырь укыдылар инде. Менә шуларны Газинур күрде дә, шуларны кочаклап, Газинур җылады. И шуннан соң инде мин теге Газинурга шаккатмадым, мин Ркаилнең күрәзәчеле генә шаккаттым. Каян барсын да белгли. Башта җырлый ди, аннан соң җылый ди. Ә хәзер безнең сәхнәдә Татарстанның халык шагыйре, Газинур Моратов. Акыйм әйтә, Син, ди, болай кабат торышка шактый җитди кешеләрдән соң, ди. Синең болай гомердә, ди, кызык әйберләр булдымы соң, ди. Әйтәм, кызыгы да булды, кызганычы да булды. Бүген кызыгы гына сөйә, ди. Менә сезгә кызык бер-ике вакыйга. Мине гомере буе кем беләндер бутадылар, һәрвакытта да. Университетны бетергән ел мин редакция йомышы белән барып чыктым Казан университетына. Шунда миңа Альберт Яхин, хәлфәбез безнең, Альберт Яхин чыгарды да миңа әйтә, син малай актыгы нишләп минем лекцияләргә йөрмисең ди. Эх, мәйтәм, Альберт абый, көн саен йөрер идем, ләкин мин бүген укымыйм бит инде сездә. Ах, чыккынган икән, ди. Мин бит сине Ркай белән бутаганмын, ди. Бактың исә Ркай лисәгә инекен. Инде күптән түгел генә социаль челтәргә бер шигырь куйган идем.

Минем шигырьне чыгып укыды бер Камал театрының яшь артисты. Һәм әлбәттә инде сез беләсез, менә шулай экранда куелып барыла инде шагыйрь исеме, аның шигыре һәм фотосы. Шул вакытны не хикмәт булгандыр, анда Минем шигырь куелган, Сусанин дигән. Исем дә куелган. Ә фото Ләвин Иванов. Хәзер әкрен генә шау-шу китте бит инде, диде залда. Мин сөендем инде. Театр сак, нидә залда, мине томышларда бар икән дип сөендем. Ә артистның укыган артист өчен бик э, артистны бик кызгандым, җәлләдем. Чөнки халык көлә, нигә көлә? Җитди генә шигырь укыла, ул Сусани дип аталайды ул шигырь. Ул үзенә көләләр дип уйлагандыр инде, ләкин мин курыктан ул бу шигырьне эшләп чыга алам икән ди. Ходай рәхмәте, артист кеше эшләп чыктылар. Эш моның белән генә бетсә, әле ул яхшы булыр иде. Көннәрнең берендә, көннәрнең берендә шушы тапшыруның язмасын, телевизион язмасын телевизордан күрсәтә башладылар. Гөнаһ шомлыгына күрә бу тапшыруга мин дә мин дә шаһит булырга туры килде. Мин бит телевизор карамыйм, әлбәттә. Ләкин туры килде дишесен. Шунда бу шигырьне укый инде артист. Ничек бар сәхнәдә ничек булган шулай укый. Ләбиб Левонның да сүрәте тора. Ләкин, ни хикмәт, Минем Сусанин дигән шигырьнең авторы да Ләбиб Милан булып чыкты. Чөнки Ләбиб Миланның фотосы булгач, монда ничек Азый Нурмәгатның исеме торырга тиеш, дип, безнең телевизиянең фәһемле егетләре аны бу шигырьне Ләбиб Миланныкы итеп үзгәртеп куйганнар. Менә минем гел шушындый хәл, бу берничә генә ни бу вакыйга. Менә күрәсең, Сусанин дигән сүз генә, шигырь генә гаепле дип саныйм мин бу чакта. Чөнки Сусанинның сез кем икәнен беләсез, адаштыручы, саташтыручы. Менә шушы шигырь дә миңа калса, э, безнең телевидениедә Э, Камал театрындагы техника белән ишетүчеләре дә шактый э, саташтырган. Тоташтырган булып чыкты. Сценарий авторы, шушы кичәнең сценарий авторы сорый инде соңыннан, нишләп сез дие, былай иттегез соң дие, нишләп сез Ләеп Иванның неен куйдыгыз анда дие, сурәтен дие. Инде ничектер, русча әйткән неполадка. Егетләр әйтә икән, Бигрәк нык ошаганнар бит Ләй белән. Ләй, Ләй эшләр жасады бит инде. Ничек без Ләй белән ошарга мөмкин? Без аны уңышлырак фотосын куйдык казыйның дип әйттеләр. Әйе. Сусанин әйткәнемчә, Сусанин ул сүзнең менә материальләшү дигән әйбер бар бит инде. Менә бу чиратта Сусанин дигән сүз материальләште. Бу шушының бер